Ku hûn rast dibêjin, ji xeynî Xwedê gazî hemû piştgir û alîkariyê xwe jî bikin. Bêşek Quran meşandiye û helbet em ê Quranê biparêzin jî. Di vê Quranê de me ji bo kafir îbret û aqil bigirin bi her awayî ayetên xwe eşkere kir. Lê ev eşkerekirin ji xeynî revandina wan ji rastiyê tu feyde neda wan. Wextê Quran were xwendin guhdarî bikin û bêdeng bimînin ku Xwedê rehma xwe li we bike. Ey Pêxemberê Xwedê! Bibêje, eger îns û cin tev bicivin û alîkariya hev bikin, nikarin weka vê Quranê kitêbek çêkin di fesahet, belaxet û rastiyê de. Me vê Quranê ji te re ne ji bo ku meşeqet bibî nîşan diye, tenê ji bo yên ji Xwedê ditirsin re bibe şîret û hîşyarkirin me vê Quranê nazil kiriye. Ji xwe bi vî awayî me Quranê bi erebî nazil kiriye, me hîşyariyan bi her awayî tê de aniye ziman. Hêdivî dibe ku ew ji Xwedê bitirsin an jî ev Quran ji wan re bibe îbret, şîret. Em ji Quranê ayetên wisa dişeyînin ku ji mu'minan re şîfa û rehmet in. Ev ayetên ha ji bo zaliman ji xeynî zêde kirina xesaretê tu feyde nade wana. Bêguman ev Quran ji teref Xwedê nazil biye, bi wesîla Ruhul Emîn nazilê qelbê te biye ku tu mirovan hişyar bikî. Elîf Lam Mîm Ev kitêb ji teref Rebbul Alemîn nazil bûye. Tê de ti şik tine, qê dibêjin Muhammed sallallahu aleyh û sellem ji ber xwe vê Quranê gotiye. Nexêr, ev Quran ji teref Xwedê heq e. Ji bo ku pê ji bo ku tu pê miletekî hişyar bikî ku beriya te tu hişyarker ji wan re nehatibû, hêvî heye ew bêne ser rêya rast. Son dixwim ji bo ku bi îbret me vê Quranê rehet kiriye ma yê ji xwe re îbret bigire tune. Bêguman ev Quran kitêbeka bi rûmet e. Ti kitêbeka parastiyê de ye. Di Lefhul Mahfûzê de ye. Tenênî paqij dikarin destê xwe bidinê. Ji teref Rebul Alemîn hatiye şandin. Qê hûn vê peyvê bê kêr dibînin û diderewînin? Eger me vê Quranê bi ser çiyayekê nazil kiribûna tê bi dîtana ku çiya ji tirs û xeşyeta Xwedê stûyê xwe tewand bûna û dê bûna perçe perçe. Van nimûneyan ji bo ku hûn bifikirin em ji we re eşkere dikin. Tasîn, Ev ayetên Quranê û ayetên kitêba aşikar in. Ev ayetên Quranê û ayetên kitêba aşikar in. Ev Quran ji mu'minên ku limêja xwe dikin, zekata xwe didin û baweriya wan bi xwe axîretê heye rê bir û mizgîn e. Pêxemberê min, Xwedê Quranê li ser te heta roja qiyametê ferz kiriye, xwandin, teblîg û tebeiyeta wî. Me helbest, şiîr, hînê wî nekiriye, Û lê jî nayê. Lê ev Quran tenê şîreteke û Quraneke eşkere ye. Ji bo yê sax hişyar bikî û yên kafir jî bibin mustehaqê ezabê. Me vê Quranê ji te re bi vê ji bo vê şandiye. Son dibe ji bo însan îbret bigire me di vê Quranê de her minakanî ziman erê qey ew qet li Quranê nafikirin an jî li ser qelbê wan qefil heye. Sadaqallahul azîm.